Консуни, кем микән ул Консуни? Консуни һәм аның дуслары. Алдагы сериядә. Яисә сөт туңдырма түгел. Әниемнән сорыйсы калган. Үскәнем, бар да яхшымы? Юк, мин югалдым. Консуниның әти-әнисе, кызыгыз сезне баш офиста көтә. Консуни! Сез килдегез! Әлбәттә, адаштыңмы, кызым? Сөт бүлегендә бары сөттән ясалган. Икенче юлы килгәнеңне көтәрмен. Хатирәләр! Беләсеңме, кем кайтты? Хм? Туган көнен үткәрүче нәнием түгелдер бит? Әнием, нәкъ менә үзе кайтты да. Ярый, кызым. Ел дәвамында кайларда йөргәнеңне миңа сөйләп бирә аласыңмы? Миңа да. Вакыйгалар күп булдымы? Хлоя белән бәйле булганнар исеңдәме? Ярый, нидән башлыйм икән? Беләм! Хәзер сөйлим! Аһа, ләктегезме? Беләсезме? Черкиләр дә канны суыра. Черкиләр, нәни убырлар. Чынмы? Әйе, абыйның сөйләгәне бар. Ә, алайса мине тешләсәләр, мин әверелә башлыйм мәллә? Алай ук тиз түгел. Өс тешләүдән соң гына үзгәрешләр сизә башлыйсың. Булмас! Тагын тешләгез! Монысы икенчесе! Гафу, күрми калганмын. Бичаракай, мин сине яклармын, бар да яхшы булыр. Сәйо, күбрәк яктылык кирәк. Хәзер бик якты булыр. Ай-һай! Кара, тегендә! Колоега дигән өчен күрсәтәм мин сиңа! Ни эшләдең монда? Әнием, монда черки бар иде. Болар барысы да уйдырма. Менә мине дә төшләделәр. Бер, ике, өч, дүрт тапкыр. Барысы да бүген. Күрәсеңме, мин убыр түгел бит. Бар да яхшы. Черки тешләве убырга әйләндерми. Чынмы? Әйе. Чынлап, чынлап. Куркыныч түгел, бераз гына кычыта анысы. Бераз гынамы соң? Алай димәс идем. Көнне буе кашынып йөрим. Ярдәм итегез миңа! Искә төшерүегез өчен рәхмәт. Ул вакытта озак кашынып йөргән идем. Тагын берәр нинди күңелле хатирәң бармы? Әлбәттә, музейга бару турында. Йә, әйдәгез бер рәткә тезелеп басабыз. Яхшы. Сэм монда юк.

Кире кайту юк! Рәхмәт, динозавр әфәнде! Мин аны сагынам. А, искә төште. Төркемдә уйнаганыңны хәтерлисеңме? Кызганычка каршы хәтерлим. Ике төркем ясыйбыз. Музыкантлар белән биючеләр, урыннар күп. Берәрегезнең төркемдә уйныйсы киләме? Минем! Мин барысына да күрсәтәм! Яхшы, Кансуни музыкантлар төркемендә. Дуслар, минем белән бер төркемдә буласыгыз килмиме? Юк, минем бик каты биисе килә. Әйе, шуның өчен туганбыз да. Кансуни, барабанчы ритм бирә. Бум, бум, бум, бум, бум. Бум, бум, бум, бум, бум. Булдырасыңмы? Җип җиңел. Бум, бум, бум, бум, бум. Барабанда уйнап күрсәтәсеңме? Шаккаттыр безне. Әкренрәк уйна. Нишлисең? Ә? А! Нәрсә? Әкренрәк уйна. Без кастаньеталарны ишетмибез. Ай, гафу. Соң, аннары әйбәтрәк килеп чыга башлады.

Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде.